Шул дебеттән Оренбур шалы бәйләнә инде. Утардагы мөгезлеләр саны йөзгә җитә. Бу төбәктәге шәхси хуҗалыклар арасында иң зур кәҗә көтүе санала. Ярышевларның аларны асрый башлаганнарына да ярты гасырдан артык вакыт узып киткән. Әлеге кәҗәләрдән дебет алырга иртәрәк, гадәттә йомшак мамыкны малкайлардан февраль-март айларында тарыйлар. Шулай да киләчәк уңышка прогноз ясап була. Һәрбер кәҗә 300-700 грамм дебет бирә. Ә мамыкның сыйфаты турында әйтерсең, мөгезлеләр үзләре кайгырта кебек. Талымлы хайван тугаеныкын түгел, ә яхшы тау печәнен, чәчәкләрдән исле кәрешкәне яратып ашый икән. Оренбур бураннары белән кышкы карлы салкыннар, таулы-далалы Уралның үсемлекләр дөньясы, менә ул Оренбур кәҗәсе дебетенең нәфислек, йомшаклык, шул ук вакытта ныклык сере. Безне тауда йөриләр, үзләренең теләгәнен табып ашыйлар инде, сәскә генә ашап йөриләр. Андый мондый үлән ашамай бит инде, моторын, псәнден. Ә кышка килгәндә инде псән, ем, в основном ем инде. Дебет бирһенесе. Таулар арасында урнашкан Солтанбай авылында нибары дүрт йорт һәм аларда унике кеше генә яши. Элемтә тик кәрәзле телефон аша. Шуңа карамастан, газ, су, хәтта урам исеме белән ТНВ каналын карый торган яшен тәлинкәләре бар. Ярышевлар гаиләсе авылда биш кешедән торган иң зур гаилә санала. Без килгәндә әбиләре, әти-әниләре иде, ә кызлары күрше авылда укуда иде. Элегрәк Сарыкташ районында кәҗәсез йорт сирәк күренеш булса, бүген исә үз кәҗә мамыгыннан шәл бәйләүчеләр бармак белән генә санарлык. Ә менә Ярышевлар гаиләсендә барысы бергә туры килә. Үз кәҗә дебетләре дә, мамыктан гүзәллек тудыручылар да бар. Әниләрнең олы йөрәгенә Яхшылыкның сыйганы барысы да. Шәл бәйләгәндә озын моңлы көйләр башкарыла. Иң якты бүлмә сайлана һәм, гадәттәгечә, эш урыны тәрәзә янында була. Гөлчирә апа Ярышевага 82 яшь, борынгы кул эшләренең серен саклаучы. Әлеге кәсеп, аның гомер шөгыле. Нәрсәң шәл яшәү. Хәзер инде менә монда мин 52 нче ел килен булып төштем. Шуннан бирле шал. Без бөтен дөньяга шал бәйләгәнебез, дөнья көткәнебез, балалар үстергән. Әтиләре 70 нче ел үлеп китте, җиде бала белән торып калдым. Иң бәләкәем бер яшьтә, биш айлыгые. Шуларны берүзем карадым, үстердем шушы шал белән. Шәл бәйләү серләре гаиләдә буыннан-буынга тапшырылып килә. Гөлсинә Шафикованы әлеге эшкә әнисе Гөлчирә апа өйрәтсә, үз чиратында ул бәйләү усылларын өч кызы белән ике улына җиткерә. Рәсемнәргә килгәндә, алар төрлечә, мәчет әпие, пәрәвез, чыршы, кура җиләге, шулай да кышкы салкындагы тәрәзә бизәкләре күбрәк таралган.

Шәл бәйли торган энәләр дә үзенчәлекле итеп бизәлә. Монысы күз тимәсен, монысы каз бите, күз тимәсен, матур булсын, шал бәйләгәндә. Бер үзең утырганда шың-шың-шың утыра, рәхәтләнеп бәйләп утырасың. Йокламас өчен. Йокламас өчен иптәш булып утыра. Каз суйганда каз бугазы алабыз, юып, тазартып, эченә болай салып киптереп, шушы йомгакта ипне урыйбыз. Бәйләгәндә тоже шылтырдап йөри, погремушка булып. Оренбур җирлегендә шәл бәйләү белән мавыгу 250 ел элек барлыкка килә. Ул күбрәк Җаек, Сакмар буе авылларында тарала. Ә Оренбур шәле үзенең беренче халыкара данын унтугызынчы гасыр уртасында ук Лондон күргәзмәсендә яулап, алтын медальгә лаек була. Бүгендә дебет эшкәртү ул чаклардан әллә ни белән аерылмый. Кыллардан чистартып, берничә кат шапалактан үткәрәләр, эрләгәч, ефәк җеп кушып, йомгакларга урыйлар. Бәйлиләр, аннан юып, киергедә тартып киптерәләр. Кечкенәдән кулыннан үзе дә энә төшермәгән һәр кеше шәлләрнең сыйфатын җиңел билгели ала. Моңа 400 грамм дебет киткән. Аны менә шулай иттереп, ике бармак белән генә тотып карарга тиеш. Әгәр дә ул мамыгы өзелмәсә, чын Оренбур шәле була. Моңа барлыгы 70 грамм дебет киткән. Ә озынлыгы ике метр. Менә шуны хәзер балдак аша үткәрергә тиешбез. Бу паутинка шушы йөзек аша үтте, димәк, ул чын Оренбур шәле. Белмичә әйтмиләрдер, шәл бәйләүче өчен дебет белән рәсем, рәссам өчен пумала белән палитра кебек, әсбап бер, ә осталык төрле. Һөнәрлек монда кадерле. Паутинкалардан башка инде без дебет шал да бәйлибез, носкилар да бәйлибез, бияләйләр дә, шапкалар да. Бәйләмәгән нәрсәбез юк инде. Именно сорыйлар, чтоб местный пухтан булсын. Узган ат елы тиз итеп ургып, думалап узды. Ә 2015 ел кәҗәнең үзе кебек назлы, тыныч булыр дигән өмет бар. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.